maswera sei maswera sei masahwira ndauya nenhaurwa yakanaka nhau yekufemba bute vachinji venyu munondibvunza bute rinofembwa nguvai zvinofamba sei Kana tiri pachivanhu, bute ndiro rinotibatsira kukonekita nevadzimu vedu. Kunewo midzimu imwe isingashandisi bute asi imwe inoshandisa. Vamwe vanoshandisa mudombo, vamwe vanoshandisa chikwarimba, vamwe chipadze, vamwe rematare. vamwewo ndakatoshamisikawo ndakatonzwa vamwe vachiti vanosvita rehondo zvinosiyana nedare rauri kutekaidza vamwewo havatobate bute zvachose kunyanya mabvakure mabvakure ndoehupfu saka bute kude vanotekaidza vachishandisa bute kurifemba uku bute rakakosha nekuti bute ndiro rinoti connecta kuvadzimu ndakambotaura kuti mudzimu unogara uri pamunhu hauna zvekunzi hanzi sekuru vauya vanhu vanoti sekuru vauya havasiwo vakagarwa nemudzimu munhu akagarwa nemudzimu haati sekuru vauya kana kuti muchembere vasvika muchembere vanogara varipo pamunhu sekuru vanogara varipo pamunhu saka patinofemba dzimwe nguva tinosangana neconfusion mukati mendaramo Nekuti kana wava munhu wechivanhu upenyu hwako huri spiritual. Upenyu hwako huri spiritual. Saka upenyu kana huri spiritual, iwe unogara uri munhu ari spiritual, ari mumweya. Bute rinotibatsira kutichengetedza kana takagara paruzhinji rwevanhu. Patinofemba paya hatingofembe, tinofemba tichitotaura ndichengeteiwo. Pandiri panapa handisi kuziva kuti vandinavo vanondida here kana havandidi. Pamwe pacho unoshaya mhinduro dzekupindura kana kuti unonzwa hasha dzakawandisa, bute rinodzora rodzikisa hasha idzodzo, wotodzidziswa kuti ugare uchifemba kwakakoshera kuti paunowana panoda ansa mhinduro yako ukambofemba ukakumbira gwara unoripiwa bute hatikori shandi hatingoripi munhu wese wese ngotora nheko yako wopa munhu nheko yako inofanira kunge yakakosha uyewo bute haride kugara riri muplastic Six months gore munhu achitekaidza matare fembo richifamba riri mukapepa fembo remugaro rinogara munekwe iri ndangoisa hangu munhasi nenyaya yekuti ndanga ndichida kuti ndimbotekaidza madzi vangu asi bute rinogara munekwe nekwe inobika fembo. Fembo rinenge richito mature rinenge richito increaser flavour kana riri munhekwe on the physical side but spiritually nhekwe ine chiremerera kuvakuru. Vakuru vanofarira zvinhu zvine respect. Nhekwe iri personal. haingopihwe pihwe vanhu ngoti svutai nekuti munhu paanosvuta paya anenge achitotaurira sezvandareva kuti unosvuta uchitaurira uchitovapa vanhu pamwe uri pavarungu pamwe uri pai unosvuta uchireverera Kana uri panzvimbo yaunoshandira, hapafanirwi kushaiwawo kukandwa kwako bute. Kana tichikanda bute kubasa, hatisi kukuvadza vanhu. Tiri kukanda bute kubasa kuitirawo kuti vadzimu vedu vashande nesu pabasa iroro tigone kurifambisa zvakanaka. Mumabasa munowanikwa vanhu vanobata mishonga, munowanikwa vanhu vanonorombera basa saka tikakumbirira tika bute tinoendawo naro pabasa torikanda pasi vadzimu vangu ndinori basa ramanditsvagira chiri chengetedzai murimi kana risiri futi rangu vanhu havapadi ipapo pekuti kana risiri rangu mukombe wacho ngaupfuuri asi bute rinokandwa kubasa bute rinoiswawo mumba pasi maunogara bute rinoshandiswazve nevaya vasati varoora kana kuroorwa uchifambidzana nemumwe munhu bute rinoshandiswa kusuma kuvadzimu kuti ndine munhu wandiri kumbofambidzana naye mazuva ano kuti urege kunzi uri kugara wakasvibira matare everyday rinoshanda futi ipapo bute rinorapa besides kufemba vana headache vamwe vatinonzwa inyaya yekuti tee tisingafambi fembi bute zvakakwana nekwe haisiiwe kumba munhu achifamba handiti pamunotenga bute pamunotenga nhekwe munoikumbirira waikumbirira bute iroro warikumbirira kuti ndakutsvagirai fembo renyu vakuru Moita muchikurukurawo neni ipapo muchichengetawo pandinofemba pandinobata matare zvifambe wakumbirira bute wakumbirira nhekwe yako haufanirwi kuisiya paunofamba nekuti zvikakuomera ndiyo yaunoshandisa kufemba ukasanzwisisa zviri kuitika ndiyo yanokwanisa kufemba saka hatisiyi nhekwe kudzimba tinofamba tiinayo ngazvikuremerewo zvakare kungosvuta fembo remunhu rabuda munheko yake nokuti raakakumbirira racho iwo hausi kuriziva nambotaura paya kuti hatifemberi kungonakirwa kunze kwekuti muri masahwira afambidzana mumatare nguva yakareba henyu kwete kuti munhu waongosangana naye kana mafambidzana mumatare muchitendana hazvina kuipa kutambidzana bute remuneko muri pausahwira hwenyu asi kungoti munhu wawangoona achifemba nhai muchembere ndipewo ndimbofemba hazvibvumirwi hazvitenderwi saka ngatifarirei kufemba bute tisanyara naro nekuti vanhu vatenge tichinyara ivavo vane mararamiro avo avanoona achivafambira zvichivaitira iwe hako nekuti uri wechivanhu unofanira kugara uchifemba bute saka hatingomiriri kungofemba tiri mudare makuseni totosiya nhekwe kumba totoenda zvinhu zvatinosangana nazvo mukati mezuva zvinoda fembo Pembo rinorwira zvakawanda. Rinosimudza dzimu kwaranga riri kumapako rouya pedyo. Ndosaka muchiona ukasvita bute unoto panotova nesaini. Masaini acho aripo pane imwe vhidhiyo yandakamboita apo. Vanhu vachipupura kuti ndikafemba ndinonzwa kurwara, ndikafemba ndinonzwa dzungu, ndikafemba ndinodzvova. ndikafemba ndinonzwa chiveve zvese izvozvo isaini yekuratidza kuti bute riri secret hachisi chinhu chekutamba nacho urwere usati wambotsvaga makwenzi padambudziko rako rose zama kushandisa bute irori kugeza naro kufemba kukumbirira usati watsvaga makwenzi oh. zama zvese izvozvo zvinokubatsira. Tinoitawo rinonzi zambara sevagarwi. Zambara kutora tablespoon yefembo woisa mukapu yemvura womwa. Asi zambara rinoda uri pamba nekuti unonyanya kurana stereki kutoilet. rinochenura zvidyiswa rachenura zvidyiswa zambara rinokusimbisa kuti chero mangwana wazoda kudyiswa unongorutsa zambara rakakosha haride kuitwa futi every day kana kuti every week zambara rinoda handide kuti ubude pamavhideo blessing zambara rinoda chero kamwe pa three months nokuti ukagara uchiriita unodhoza rinosuka zvese mudumbu mosara musina chinhu saka tisati tambotsvaga mishonga ngatishandise bute kuzvirapa tisati tamboenda kwadokta chekutanga kumbozama bute irori rinoshanda bvunzai mubvunzo tinzwe kana muinayo nenyaya yekufemba eh vamwe vanoti hee bute harifebwe pese pese ava bute rinofambwa naro famba naro chaiko chaiko kuti zviite zvakanaka